Уус Алдан улууһа спорка үгүс үтүө үгэстээх. Ол үгэс саха омугар номоххо киирбит кус быһый ат бөҕө дьоммут ааттарын кытта быстыспат ситимнээх. Кинилэр ааттара уос номоҕо буолан көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн бүгүҥҥү күҥҥэ тиийэн кэллилэр. Онтон бүгүҥҥү күҥҥэ Уус Алдан республика дьоно-эргэтэ спорт историятыгар биллэр көстөр суолу хаалларбыт биир дойдулаахпыт, биллиилээх государственнай уонна общественнай деятель, Саха сиригэр физическэй культура уонна спорт хамсааһынын төрүттээбит талааннаах тэрийээччи, СССР физическэй культуратын туйгуна Николай Николаевич Тарскай аатын дорҕоонноохтук ааттыыр. Кини тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ түөрт сыллаахха ыам ыйын аҕыс күнүгэр Дүпсүн улууһун бастакы өспөх нэһилиэгэр Арҕастаах диэн алааска Таарыскайдар дьиэ кэргэннэригэр төрөөбүтэ. 1939 сыллаахха Чараҕай сэттэ кылаастаах оскуолатын туйгуннук үөрэнэн бүтэрбитэ. Ол кэннэ Дьокуускай куорат ахсыс нүөмэрдээх орто оскуолатыгар салгыы биир ыйдаах военруктар курстарыгар үөрэнэн дойдутугар эргиллибитэ. Сэрии кэмигэр Өнөр Чараҥай оҕолоругар байыаннай дьыаланы үөрэппитэ. Сэрии кэнниттэн Тандаҕа Мүрүгэ физкультура учууталынан ананан үлэлээбитэ. Николай Николаевич 1904-504 сылларга Москваҕа Сталин аатынан киин физкультурнай институтка үөрэммитэ. Республика салалтата киэҥ билиилээх, көрүүлээх, тэрийэр талааннаах специалиһи 1905 сыллаахха Саха СССР министрдэрин сэбиэтин иһинэн физкультура уонна спорт республикатааҕы комитетин бэрэссэдээтэлинэн аныыр. Спорт кэмитиэккэ үлэлиир кэмигэр Николай Николаевич саха тустуутун киэҥ таһымҥа таһарар сыалтан соҕурууттан опыттаах специалистары ыҥыран үлэлэппитэ. Бу үлэлиир сылларыгар Николай Николаевич республикаҕа физкультураны уонна спорду сайыннарар туһугар көҥүл тустуу, бокс, остуол тенниһэ курдук саҥа көрүҥнэри көҕүлүүр. Дмитрий Коркины, Василий Румянцевы, Кирилл Григорьевы, Чурапчыга, Бүлүүгэ Саха государственнай университетыгар анаталаан көҥүл тустууну төрүттэтэр. Тыһыынча тоҕус сүүс биэһэн сыллаахха бокса уонна көҥүл тустууга Саха сирин бастакы чемпионатын тэрийэн салайан ыытар. Салгыы Саха сирин норуоттарын спартакиадалара, Саха сирин ыччаттарын уонна студеннарын бастакы фестиваллара ыытыллыбыттара. 1900 сүүс аҕыс сыллаахха сайыҥҥы Спартакиадаҕа республика уон алта рекорда олохтоммута. 1909 сыллаахха ССКП Саха сирин обкома Николай Николаевы Уус Маайа оройуонугар рай исполком бэрсэдээтэлинэн аныыр. 1962 сыллаахха Москваҕа үрдүкү партийнай оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан хомолтолоохтук өлбүтэ. Республика салалтата Николай Николаевич Тарскай Саха сиригэр спорду сайыннарыыга улахан үтүөлэрин бэлиэтээн туран, 1906 сылтан Николай Тарскай кэриэһигэр көҥүл тустуу чемпионатын ыытар. Уус Алдан хамаандата республикаҕа уон сэттэ төгүл бастаабыта. Биир дойдулаахпыт аатын үйэтитэр сыалтан Николай Николаевич төрөөбүт дойдутугар Баатаҕайга төрөөбүт алааһыгар Араҥастаахха сэргэ туруоруллубута. Аата оскуолаҕа иҥэриллибитэ. Албан аат спортивнай музейа тэриллибитэ. Кини аатын уулуссаҕа иҥэрбиттэрэ. Албан-Аат спортивнай музей иннигэр Николай Таарыскай бүүһэ туруоруллубута. Борҕоҥҥо Николай Таарыскай аата спортивнай чэбдигирдэр комплекска иҥэриллибитэ. Республика салалтата Саха сирин спордун сайдыытыгар улахан кылаатын сыаналаан Дьокуускай куорат Туймаада стадионугар аатын иҥэрбиттэрэ. өйдөбүнньүк бэлиэ туруорбуттара. Икки тыһыынча уон алта сыллаахха Азия оҕолоро төрдүс норуоттар икки ардыларынааҕы оонньуу кэмигэр Туймаада стадион иннигэр бюст памятник аһыллыбыта. Саха Республикатын ахсыс спортивнай оонньууларын көрсө Бороҕоҥҥо икки тыһыынча сүүрбэ үс сыллаахха Николай Николаевич Тарскай аатынан спорт дыбарыаһа аһыллыбыта. Николай Николаевич үлэтэ-хамнаһа тахсыылаах буоларыгар кэргэнэ Людмила Петровна оруола улахан этэ. Уолаттар Сергей Ригатааҕы авиационнай радиотехническай училищены бүтэрбит, Александр Иркутскайдааҕы политехническай институту, Николай Саха государственнай историческай факультетін. Билигин Сергей уонна Александр Москва куоракка олороллор. Кинилэр сиэннэрэ Николай Николаевич олоҕун салгыыллар.